He Tommy ni a ḓo ri wai a vhaṱhanga vha vhewe vha tshi kwaṱa tshiṅwe tshifhinga ndi a vha pfesesa zwone a zwi make sense ndi a vha pfesesa tshiṅwe tshifhinga a ri kana vha vhewe vha dzi businessman na henevha vhaṅwe vhene vho ḓi ri vhona ri khou aluwa ni tshi vhona vha tshi mbo ḓi kwaṱa kana vha sinyalala ngauri vho ḓivha uri vho vha tshi tou shuma u tou ri huma so u tou ri a vha uri organizela houḽa musadzi kha vha uri yo organizela ha mahalwa no tsheka uri na dzi phathi gai na mini so hezwiḽa zwithu zwi a vha mangadza uri a ah, ipo uyu o vha ngwa ri tou tshila naye u tou rei ndi nngwa uyu ri tou mu foinela nga tshifhinga tsha musi ro fhedza mishumo na mini hu si tshena zwine ra khou ita zwino hezwiḽa zwithu ni tshi zwi sedza tshiṅwe tshifhinga ndi a kona u pfhesesa vhathu nda rei ah, tshiṅwe tshifhinga ni ḓo sokou blema vhathu vho sinyuwa na dzi bp na dzi nthuso dzi tshi khou raha ngori a zwi make sense mara reason yo ri sa make sense ndi ngori ndi zwa mudzimu ende zwa mudzimu vha tou ni nanga vhukati ha vhathu vha dzhia ulene o nyadzisea vha yago sumbedza phawa yavho ngaye ngori arali vha nga ri vho dzhia muṅwe muthu wa mabasini hanefha kana ani ani kana wa maṱiraka ani whatever ene ri tshi aluwa miṱa i khou ḓi ambiwa henengei nzhelele na vho thoyanḓou vhathu vha vha khou zwi ḓivha zwo ri houḽa ndi mukana na mukegulu vho dzhenelelaho that's why na riṋe ro mbo ḓi ri re ro mbo ḓi theka o bva mavhengele a vhakaya na mini zwoṱhe mara ra zwi vhona uri hayi mani hezwi zwithu zwi ḓo ri tshwenya ngori vhathu matshelo vha ḓo ri hayi hoyu kha zwithu zwa mukala na mukegulu a zwi nga tsha vha takulisa lutendo zwino u zwi kona ndi u bva kha mabindu aya na fha avha vharati na vhakoma vhe vhe ḓi dzhieleni nṋe ro bva khazwo ri kho tou thomolisa nga vhuswa ah, hei zwa mudzimu zwino mudzimu vho thoma vha ri prepare vha ri iwe ndi khou ago uri u die mboma enei a hu na tshimange tshine a tshi nga ipfhi mboma zwino vhathu vha nga si takali ngori vhathu vha khou gidima nga dzibaki u tou pfhi ro renga ford ranger ro renga mini mini its for day to day na na baki yone no fariwa i sa fariwi i tou fariwa tshiṅwe tshifhinga arali vha renga goloi yone ngei khwine i tou bangiwa so tonga ndi tshelede u tou pfhi i bva nga tshiṅwe tshifhinga ndi uri no ra ni ḓo wana vhathu vho no tshi pfhi kilomitha a u nga vhalela kilomitha dza goloi zwino riṋe ngori lapfisa uri vha ri khou ita nthu ri khou i shumisa ḓuvha na ḓuvha kha vhathu hezwiḽa zwithu zwi vha zwi problem uri u munna a khou tou renga dzina goloi ya dzina na tshifani a tou i shumisa ḓuvha na ḓuvha zwi ḓisa hani hani u tou ri a tshimbile ngayo ḓuvha na ḓuvha nda khou tou tshimbila ngayo sa baki goloi yo bva three million ende u kha ḓi ḓa dziṅwe mitshini mihulwane zwino vhathu vha nga si takale ende ni tea u pfesesa a ni ngo tea u fhela mbilu ah, e le shakwe ah, murena vha ḓo ni dia man vha ḓo ni dia ende vha khou dia nga vhala vhathu vhane no tou vha nyadza u tou ri ah, etshi ndi tshimange tshi khou itani mara ni ḓo zwi vhona uri murena vha hone ende ni ḓo kokovha ni tshi khou gwadama ḽa murena